Mear talen, mear takomst. Hieltyd mear skoallen wurde trijetalich. De Tsjelke yn Holwert is ien fan de skoallen dy't trijetalich ûnderwiis jout. De earste fjouwer jier komme twa talen oan bar. it Frysk en it Nederlânsk. En de lêste fjouwer jier komt der ek noch Ingelsk by. Mei in heldere blauwe lucht. Sels krije jo in brân sei grutte skurke skeldmannen. Troch de hiele skoalle hinne binne yn de ferskillende lokalen in soad taalaktiviteiten te sjen. Sa'n sân jier werom is it projekt fan de trijetalige skoalle yn Fryslân úteinset. Skoallen út Boksum, De Hommerts, Earnewâld, Ternaard, It Heidenskip, Nes by Dokkum, Holwert en Brantgum dogge hjir yn earste ynstânsje oan mei.

bûtenlânske bern yn de klas, dy't dan op in gegeven moment ek yn it Frysk prate moatte. En eh, nou, dan hast earst wol in drompel, mar op in gegeven moment dan tinkst, hé, dêr giet er. Of mei it lêzen. En ik ha net echt de yndruk dat it foar bern moeilik is, nee.
Ik tink dat wy de iene taal brûke foar de oare taal. Wat je yn de iene taal leare, hoef je yn de oare taal net mear te learen. We ha iene wike Nederlânske wike En de oare wike hawwe we Fryske wike. En dan probear ik safolle mooglik yn ien taal te praten. Der binne natuerlik gefallen dat bern of even treast wurde moatte of datst echt even yn ien op ien situaasje datst even in taal switsje moatst, mar yn prinsipe geane we út fan ien fiertaal. As je dat troch mekoar brûke, sawol Nederlânsk en Frysk, en dêr sit foar de bern ek dan gjin systeem yn, dan wurket dat hiel betiezjend foar de bern. Op de Tsjelke yn Holwert wurde de talen Frysk, Nederlânsk en Ingelsk neffens in bepaald plan oanbean. By de jongste groepen is der in lykweardige ferdieling te sjen tusken it Frysk en it Nederlânsk. Beide talen wurde safolle mooglik fan elkoar skieden. De iene wike Nederlânsk, de oare wike Frysk.
En it is dus sa, ast yn de iene taal in bepaalde feardichheid learst, dy nimst mei nei de oare taal ta. It fersterket dus de oare taal. En op it moment dat je uh, eh, probeert

is de ferdieling tusken Frysk en Nederlânsk al wer wat oars. De iene helte fan de wike is Frysk de fiertaal en it oare part fan de wike is foar it Nederlânsk.
Us skoalle hat keazen om it oanfanklik lêzen oan te bieden yn it Nederlânsk. Dus dat dogge we eigenlik útslutend yn it Nederlânsk. Dus ús bern yn groep trije leare Nederlânsk.

materiaal foar. En dat giet eigenlik hiel plezierich. As je dan binne de bern ien kear safier, dan kinne se lêze, dan kinne se de letters, en dan giet it frij maklik. Dan hoege se allinnich noch de útsûnderingen yn it Frysk te learen. There once was a man named Michael Finnegan He kicked up an awful din again Because they said he must not Singigin, poor old Michael Finnegan. Yn groep fiif en seis wurdt likefolle yn de Fryske as yn de Nederlânske taal les jûn, mar komt ek it begjinnend Ingelsk derby. Boppedat is it Frysk en it Nederlânsk hjir oars skieden. By dizze groepen binne de talen ferbûn oan de persoan fan de learkrêft.
Ik betrapje mysels der wolris op dat ik ûnder it rekkenjen Wat yn it Nederlânsk gie, byfoarbeeld ynienen yn it Frysk bezich bin, omdat in bern byfoarbeeld Frysk antwurd jout. En op sich, ast it alles lêst, soe dat net goed wêze, want dan moatst it skiede. Mar dat gebeurt net altyd, want dat, dat got soms sa ja, ûngemurken, automatysk, datst sa op it bern reagearst,

mar ek in skoalteam dat der mei hert en siel achter stiet. Wy binne hjir in plattelânssituaasje mei njoggentich prosint bern dy't fan hûs út Frysktalich binne. Je soene pedagogysk, didaktysk de planke royaal misslaan as je neat mei dy taal dogge. Ik fyn it gewoan hiel wichtich datst dyn eigen identiteit, dyn eigen, ja, ik wêze kinst en dy ik uterje kinst yn de taal dy'sto graach wolst. Ik sjoch echt dat bern oer de praatdrompel hinne komme, Frysktalige bern nei it Nederlânsk ta en oarsom ek. Of minstens safolle eins. En ja, dêr stean ik hielendal achter.
Ik tink dat wy troch sa it ûnderwiis oan te bieden oan ús bern, dat de bern der riker fan wurde. It fergt wol in bepaalde ynset fan it hiele team.